Сәлам, хөрмәтле дуслар һәм хөрмәтле тамашачылар. Сәлам. Бүген без шушы концертта ясадык күңелле генә сораштыру, э, очраштыру һәм күрештү. Элек-электән килгән күркәм традицияләр буенча концертларга тамашачылар яраткан җырчыларны алып киләләр. Төрле бүләкләр гадәттә була, чәчәк,

Футболка, трико, кеды, перчатка, спортивный тренажерга җыри торган. Булсын, фатир, машина, мәсәлән, мотоцикл. Менә минем мотоцикл хыял. Акча. Нәрсәгә акчага бөтенесен алып була, акча гына булса кайбер яхшы. Җаны тәне белән көч түккәч, җырчы сәхнәдә Ул тизрәк кереп китә сәхнә артына һәм барлык тамашачыларны борчый әлеге сорау. Нәрсә эшлиләр микән шушы артистлар сәхнә артында? Табигатьтә йөрәп чәнашиләр, сөт бирәләр. Эссе булса, бер үрмәгә җыелып җыктылар. Җуыналар, чабыналар. Ну, кылганнарны әйтмим инде, кем нәрсә барсы да була инде. Менә тозга, тоз белән балны болгатып, үзеңә менә шулай иттереп Ышкып утыралар. Начар көннәр чыксын да шундый җырлар эшлиләр. Пиво эчәләр, балык ашыйлар, сөйләшәләр, җырлыйлар, сугышалар. И конечно пиво пьют. Бииләр, җырлыйлар, калганын инде калганын сугышалар акыртта. Бетте, бөтен әйбер җык. Балык ашыйлар, сугышалар аннары исереп. Эчәләр, сугышалар, аннары дуслашалар. Эс, кереп тишенәләр башта. Аннары җебеп утыралар. Ниҗ юналар инде, юнгач пивнушкага баралар. Хөрмәтле дуслар, татар эстрадасының иң шәп алып баручылары, иң популяр алып баручылары без икәнен сез инде беләсез. Ә менә минем коллегам Айрат Ильясовны сурәтләп күрсәтегез әле. Аның турында сез нәрсә уйлыйсыз?

Менә, тегендә монда карап, уңга сунда, уңга сунда. Аның бөтен нәрсәсе бар инде. Бөтен нәрсәсе бар аның. Бик күп әйберләре бар. Машинасы да бар, өе дә бар, домы да бар, э, квартирасы, бөтен нәрсәсе бардыр, бай, бит ул мужик. Әйе. Зур борынлы, шляпәсе кигән. Сакаллы, калпагы бар. Шортиктан гына башаклары моны хәтле. Моның страшный. Кара шундый. Матур сүз сөйләшә торган лапшына ошый ишет. Минем кебек зур борынлы, зур колаклы, э, баш, э, башы зур, гәүдәсе бәләкәй, куллары бәләкәй, аягы бәләкәй. Э, бик зур рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Һәм инде минем коллегам Айваз турында ниләр уйлыйсыз микән сез? Нинди ул Айваз? Анысының борны озын. Кызны ис килеп тора, теләсә нит пир галисләре авып төн ире ел урамнарда тегендә бәрелә, монда бәрелә. Үзенең кая барганын да белми. Зур күзле, җонлы, җонсыз. Кәкре аяклы, бер күзле, шүбәле кебек инде. Сакаллы, ямьсез кием кигән. Бик тәмле булмаган исле. Телләре бәйләнә, күзләре җабыла. Ну, исе бар инде, нишләп исе булмасын. Исләре дә бар. Кәкре күзле, берсе мондый, берсе тегендый. Таныйм. Сакалга баткан. Өсләрендә черкиләр Эчеп йөриләр. Өйгә кайтып керми инде кичләрен. Дискотекаларга йөри, кызлар спләйт итә. Кызларны яңадан өйгә кайта кич белән. Бүгенге көндә татар эстрадасында җырчылар бик күп. Алар көннән-көн арта бара. Һәм, әлбәттә, аңлыйсыздыр инде, җырлап кына, сәхнәдә торып кына көн күреш өчен акча эшләү бик авыр. Шуңа күрә бәлки аларның икенче бизнесы бардыр. Сез ничек уйлыйсыз, җырчыларның тагын нинди бизнеслары бар? Нинди бизнес бар? Кемдер инде подземкада басып тора, кемдер инде әйбер сата, кемдер монда белән эшли, кемдер алдый, кемдер нәрсәдер эшли. Монда акча эшләүнең бөтен төрлекләр бар. Ит сатып. Сөт сатып. Ит сатып, хайван асрап, шуны. Ничә дәсен? Бутылкасы җәй металлолом җыеп, җәй нәрсә тагын эшләп. Алар менә случайно гына Хатын-кызлар э, ыргыткан кошелкларны табып, акчаларын алалар. Э, җыен йоклар алтыннар табалар, йөзекләр, цепочкалар. Тагын инде берәр кайда барып, э, кул күтәреп торар, аннары барып арак эчәләр. Билет сатып акча җыя. Алар акча эшләмиләр, Алар акча эшләмиләр, алар соранып йөриләр инде шул, бутылкалар җыеп, нитеп, аннан моннан әз генә бир әле, ун тәңкә, егерме тәңкә дип җыеп йөриләр аларны. Әлегә безнең сорауларыбыз тәмам. Шушы урында сезнең белән саубуллашырга мәҗбүрбез. Һәм инде шушы репортажны әзерләделәр сезгә Музыкаль Садыров. Каймак Ильясов. Э, Айбас э, музыкальный. Һәм Айрат Каймакин. Махсус музыкаль каймак өчен. Пока.